Mae asesiadau ar gyfer oedolion i bobl dros 18 oed sydd angen help oherwydd eu bod yn sâl neu yn anabl neu â chyflwr iechyd meddwl. Os nad yw'r oedolyn rydych chi'n gofalu amdano wedi cael cynnig asesiad, dylech ofyn am un. Gallwch ofyn i'ch cyngor lleol am asesiad dros y ffôn, yn ysgrifenedig neu ar-lein. Ond, yn gyntaf, rhaid i chi ofyn i'r person rydych chi'n gofalu amdano os ydynt am gael asesiad. Os na allent siarad drostynt eu hunan, gallwch ofyn am asesiant ar ei ran, sy'n golygu y gallwch ofyn ar eu cyfer. Os ydych chi'n gofalu am rywun, nid oes rhaid i'r person rydych chi'n gofalu amdano gael asesiad er mwyn i chi gael un. A gallent gael asesiad o hyd hyd yn oed os ydych chi eisioes yn gofalu amdanynt. Mae eich asesiad ar wahân i'w asesiad nhw. Gallwch chi a'r person rydych yn gofalu amdano ddewis cael asesiad gyda'ch gilydd, ond bydd yn dibynnu ar y cyngor os gallant eich asesu chi a'r oedolyn ar yr un pryd. Sut i baratoi ar gyfer asesiad. Cyn asesiad, dylech chi a'r oedolyn rydych chi'n gofalu amdano feddwl am rai pethau pwysig. Pethau fel ei anghenion, anghenion eu teulu a'i plant, eu lles, y pethau y maent am ei gwneud. Y bobl y maent am dreulio amser gyda nhw, a'r lle y maent yn byw, ac os yw'n gweddu yw anghenion. Efallai bydd angen help ar yr oedolyn rydych yn gofalu amdano yn ystod yr asesiad. Gallwch chi neu rhywun arall fod yno os ydyn nhw eisiau. Os nad oes neb i helpu, rhaid i'r cyngor ddarparu rhywun. Ar ôl yr asesiad, gall yr oedolyn rydych yn gofalu amdano gael cymorth ychwanegol neu beidio. Ond, yn naill achos neu'r llall, dylai'r cyngor barhau i roi cyngor am eu hanghenion, sut i gael gofal a chymorth mewn mannau eraill, sut i gael help gydag arian, sut i atal problemau rhag gwaethygu, sut i gael help i chi fel gofalwr. Fel ei gofalwr, rhaid i chi ddweud wrth y cyngor pa gymorth a chefnogaeth yr ydych yn hapus i'w roi a pha gymorth nad ydych chi'n hapus i'w wneud. Yna, gall y cyngor wirio a yw holl anghenion yr oedolyn yn cael eu diwallu. Does dim rhaid i'r cyngor helpu'r oedolyn os yw ei holl anghenion yn cael eu diwallu'n barod. Gallai'r cyngor gefnogi oedolyn trwy wneud pethau fel darparu gwasanaethau neu arian ar gyfer gwasanaethau, gwneud newidiadau i gartref person anabl fel gosod rheiliau bach, darparu gofal ychwanegol ar eu cyfer, fel y gallwch gael seibiant, darparu pethau fel prydiau bwyd, cludiant a gwasanaethau golchi dillad. Efallai y byddant yn cynnig gwasanaethau am ddim. Neu efallai y bydd rhaid iddynt godi tâl. Byddant yn gwirio'n gyntaf faint y gall yr oedolyn fforddio ei dalu. Os bydd iechyd y person yn gwaethygu, gallwch ofyn am asesiad newydd. Gall hyn ddigwydd unrhyw bryd y bydd iechyd yr unigolyn yn gwaethygu. Asesiadau ar gyfer plant sydd angen cymorth. Efallai bydd angen cymorth ychwanegol ar rai plant gan y cyngor, er enghraifft, os ydynt yn anabl. Os ydych chi'n meddwl bod angen asesiad ar blentyn, dylech ofyn am un. Gallwch ofyn i'r cyngor am asesiad dros y ffôn, yn ysgrifenedig neu ar-lein. Wrth asesu plant, rhaid i gynghorau feddwl am pa gymorth y mae'r plentyn ei eisiau, pa gymorth sydd ei angen ar y plentyn, pa gymorth sydd ei angen ar y rhieni, lles y plentyn, anghenion plant eraill yn y cartref. Efallai y bydd cynghorau'n gwneud asesiad plentyn, oedolyn a gofalwr yr un pryd. Sut i baratoi ar gyfer asesiad. Gwnewch ffeil o'r holl wybodaeth sydd gennych am y plentyn. Er enghraifft, casglwch yr holl wybodaeth feddygol a llythyrau gan y meddyg. Efallai y hoffech chi ofyn i ysgol y plentyn am wybodaeth sydd ganddynt amdanynt. Os ydych chi'n meddwl y byddai'n helpu, gallwch ddod â rhywun arall gyda chi yn yr asesiad. Meddyliwch am yr hyn y gallech fod eisiau ei ddweud. Pethau fel, sut y mae gofalu yn effeithio arnoch chi a'ch teulu? Anghenion y plentyn? Pa gymorth sydd ei angen arnoch? Beth all ddigwydd os na chewch help? Gwnewch nodiadau yn ystod yr asesiad os ydych chi'n meddwl y bydd yn helpu. Gall plentyn gael cymorth ychwanegol ar gyfer pethau fel help gartref, clybiau ar ôl ysgol, help gyda chludiant, helpu i wneud newidiadau i'w cartref fel rampiau neu reiliau, help gyda'r gost neu bethau fel gwyliau, neu gymorth ychwanegol fel y gallwch gymryd seibiant. Efallai y bydd y cyngor hefyd yn cynnig gwasanaethau eraill i'ch helpu chi a'r teulu. Ni all y cyngor godi tâl am unrhyw gymorth y maent yn ei roi i blentyn. Pan fydd plentyn yn dod yn oedolyn, bydd angen asesiad newydd arno. Os bydd iechyd y plentyn yn gwaethygu, gallwch ofyn am asesiad newydd. Gall hyn ddigwydd unrhyw bryd y bydd iechyd y plentyn yn gwaethygu. Asesiadau ar gyfer gofalwyr ifanc sydd angen cymorth. Mae gofalwyr ifanc yn blant o dan 18 oed sy'n gofalu am rywun. Efallai y bydd gofalwyr ifanc yn gofalu am riant sydd angen cymorth. Bydd asesiad yn darganfod pa gymorth sydd ei angen ar y gofalwr ifanc. Mae'n bwysig diogelu lles y gofalwr ifanc, ac i wneud yn siŵr nad ydyn nhw'n colli allan ar bethau pwysig fel addysg. Gall cynghorau fynnu asesiad os ydynt yn credu bod lles gofalwr ifanc mewn perygl. Gallwch baratoi ar gyfer asesiad fel gofalwr ifanc yn yr un modd ag y byddai gofalwr sy'n oedolyn yn ei wneud. Asesiadau ar gyfer rhieni ofalwyr sydd angen cymorth. Rhiant ofalwr yw rhywun dros 18 oed sy'n gofalu am blentyn anabl. Dylai cynghorau asesu rhieni sy'n ofalwyr cyn gynted ag y byddent yn gwybod bod angen help arnynt, neu pan fydd rhiant ofalwr yn gofyn am help. Gall cynghorau asesu'r rhiant ofalwr a'r plentyn anabl ar yr un pryd. Wrth asesu, dylai'r cynghorau feddwl am bethau pwysig fel, Os oes angen, cymorth ar y rhiant ofalwr. Os gall y rhiant ofalwr ddarparu cymorth sydd ei angen ar y plentyn. Lles y rhiant ofalwr, lles y plentyn a lles unrhyw blant eraill sy'n derbyn gofal. I gael gwybodaeth am sut y mae asesiadau'n cael eu gwneud, cliciwch ar y ddolen yn y sgrin i fynd ymlaen at fideo YouTube nesaf y gyfres hon. Ac, os oedd y clip hwn yn ddefnyddiol i chi, Hoffwch y fideo a gwthiwch y botwm tanysgrifio.